Ti'n poeni rwan, mae gen i plant yn y car. Efo'r llestri agor, ddim yn fach.
Wel, Ceri, da ni wedi dod yn ffrindiau mawr. Bezies, yn do? Ie. Yeah. Ers yn trip epic i Zala Newydd. Um, oedd o'n wych, yn doedd? Ie. Yeah.
Really arbennig, ie. Yeah. Am pobl rwan dweud, you went to New Zealand with work, and I'm like, oh yeah, no big deal, babes, yeah. Get over it, yeah, yeah. Ond dwi eisiau siarad am un peth sy'n bwysig iawn i ti, rhywbeth ti wedi gofod cadw yn gyfrinach, yn dawel bach. Ydy dy brofiad di Oddeithi? Ie, so mewn lockdown, fi a fy nghariad um, penderfynu yn y dyfodol, what does our teulu sort of look like? And there was an advert ar y radio dweud y cyngor really, really angen teulu meithi uh, ar Sir Fôn. So, like, okay, yes, mae'n ddiddorol i just gweld be, be di y, y proses, really, and, uh, and gave him a call. same number as the bins. yn, yn dechrau gwneud um, hyforddiant yn y mwy gwybodiaeth a, a mwy hyforddiant dwi'n gwneud, y mwy dwi'n meddwl, ie, yeah, yeah mae'n right fit, really. Felly, nathoch chi benderfynu, ie, yeah, dyma da ni'n mynd i wneud, Sut deimlad oedd hwnna?
Wel, o'n, o'n i'n nervous rili, achos dwi'n penderfynu dwi eisiau maethu, dim jyst dwi'n maethu, 'chos I don't think it works like that, I'm like, I do this now. Yeah, go on then.
Penderfynais, yym, os y pobl pwy sy'n rili gwybod, y y gweithiwr cymdeithasol... Ie. ...ie, yym, a, you know, y pobl pwy sy'n gweithio yn y cyngor, penderfynu, na. Dim diolch. Ie, di- dim diolch. Ie.
Yym, ok, wel, we, we won't have kids. We weren't going to go, well, we'll just go and have them anyway. Ie. Felly, mae'n lawer o pressure, really, achos mae'n rili bwysig i fi i, you know, cefnogi pobl ifanc a, a m- pobl ifanc ydy d- y dyfodol. Ond, Dwi'n erio meddwl, o, rhaid i mi um, cael babi biological i roi uh, ca cariad. Cari yeah, yeah, cariad, ie. Yeah. Yeah. A dwi'n gwybod mae lawer, lawer o pobl ifanc really isio a angen adra efo yeah. lawer y cariad. Yeah. Felly pa fath o feithi fyddwch chi'n neud te? Achos da chi'n gallu neud rhywbeth hir dymor neu rhywbeth dros dro. Ie. Yeah. Ti'n poeni rwan, mae gen i plant yn y car. Efo'r llestri agor, ti'n fach. Na, so fi yn fy nhariad uh, gwneud um, respite, se seibiant. Yeah. So weithiau mae'n uh, chydig o wythnos, neu am y penwythnos, neu just uh, chydig o awr. Tipyn bach fel Very qualified babysitter. Babysitter, yeah. Yeah, yeah. Great. Yeah. Neu grandparents. Yeah. yeah. So just like, hey, we're the fun ones. Okay, ta-ta. a ydy'n mynd i aros fel yna? Falle yn y dyfodol fyddwch chi'n mynd hir dymor neu just, ydych chi just mynd i weld Sut dach chi'n teimlo ar hyn o bryd? Rŵan mae'n perffaith achos dwi'n rili prysur, dwi'n mynd ar taith mawr and dwi'n rili rili you know dwi'n caru fy waith ond fi a fy nharied wastad dweud os y plant sort of come along and dweud o hwnna teimlo fel adra. Oce wel m- ie mae me- mae'n iawn i i i aros. Deutha ni chydig am y broses ei hun te achos ma' sawl cam i faethu yndoes? Ie.
Dwi'n meddwl mae'n tri ran prif i'r broses. So un ydi hyfforddiant so gwneud yym first aid, DBS, trauma informed parenting yym ie yn gweithio efo birth families a r- refugees. Oce. Ie dwi'n rili caru hyfforddiant rili diflas. Boring! Ond dwi no mae'n wel mae'n fascinating mae'n rili ddiddorol. Ar ôl y hyfforddiant, da ni'n um, neud just lawr o interviews efo'r gweith, gweithas cymdeithasol. Da iawn. Ie, yeah, yeah.
game there. Mwna'n anodd, mwna'n air anodd, chwarae teg. Um, Ie, yeah, am 60 awr. Wow. Ie, yeah, so questions about plentyndod a how much you earn, um, anafeiliad yn y adra, ie, yeah, just, well, popeth, popeth. Ar ôl all that, Ti'n ti'n rili gwbod os ti'n isio gneud... Os ti isio neud o neu ddim ie ie. Ie ie. A mae'n mae'n rili hyfryd achos yy ch'mo' gweu- gweithas gymdeithasol it's getting faster every time! Chware teg. Ie.
Gweithas gymdeithasol efo lawr y profiad you know trw rando dweud ie dwi dwi'n meddwl t- t- ti'n rili dda ie ie. Dwi 'di ti yn dda ie. Ie. ti'n you know ca'l tipyn bach o yym hy- hyder ie. Ie. Yym and then the final stage yym ydi panel. Be' 'di panel? Y pa- so p- yy panel fel judges houses. O reit.
X Factor. So ti'n ca'l panel o yym po- pobol sy'n yy gweithio efo pobol ifanc y- yn yr yn y system ia so fell- yy felly yym maethu neu yym maethu yym ymddeol. Ie? Ie a go- go- gweithas cymdeithasol ymddeol. Reit. Ie a pobol sy'n yym magu yn y o dwi m- mae'n rili ddi- yy yym mae'n rili ddiddorol achos dwi'n gwbod be' geiriau i ddefnyddio yn Saesneg achos mae'n rili rili bwysig efo pobl yym so dwi dweud care experienced. Ie. Dim ki- kid in care dim you know dim looked after children rŵan so ie pobl sy'n yym care experienced and so and yy ateb lawer o questions. Felly m- ma'n ma'n broses hir. Ie, ond dwi'n meddwl mae'n rili dda achos you know pobol ifanc yn trys- trysor ie tr- yy treasure ie? Ie treasure ie. And so mae'n rili dda i cael robust process... Ie. ...i ffeindio y you know teulu you know... Addas ie.
...ie ie ie and yym mae'n rili hir i gneud y cyfor- hyfforddiant and the the interviews and then yn y yn y gorffen ti'n ca'l un sgwrs efo you know 12 strangers yn ar ôl hanner yy hanner awr that's it life changes. Waw. Or not. Gosh.
Felly un rhywun sy'n gwylio hwn a sy'n meddwl ie dw- dwi eisiau maethu dwi eisiau neud rhywbeth fel 'na pa dipia bysa ti'n rhoi nhw? Dwi'n meddwl mae'n rili bwysig i penderfynu sut ti'n eisiau gwneud maethu. Achos dwi'n meddwl lawr y pobl you know, mynd yn y broses and think, oh, I want this and this and this and, and mae'n ironic coming from me, but it's not about you. And so, everything else in my life is. What? Ond, os ti'n eisiau cefnogi pobl ifanc a dallu pobl ifanc a just jyst be there ia? Yym dwi'n meddwl mae'n mae'n rili jyst profiad anhygoel yn r- yn rewarding. A jyst trust the process. Hmm. Achos o'n i'n meddwl o dwi dwi ddim yn digon da i i you know it to be a, a parent I just, just didn't think ond rwan Wel, trist.
Wel na, achos uh, just dwi'n meddwl just um, rhieni, just gwneud y just job, well, not all of them. no, gwneud y job really anodd. Yeah. And, and ar ôl y proses hir, and pobl bwy sy'n really gwybod Dweud, yeah, you're great and we believe in you. Yeah, yeah so... Wel, Kenny, dwi'n meddwl bod ti'n great. and I believe in you. Um, dwi'n meddwl ti'n digo da. Ond on, dwi'n dwi meddwl beth ti'n neud yn, yn ffantastig, a mae, fel o'n i'n deud yn gynharach, mae rhoi cyfle i, i rwy'n arall. Just mae ma, ma mor, mor bwysig, felly pob lwc. Ac um, croesi bystod am gyfres arall o Alan Chris a Kiri.
yes, please. Okay, Esbydrec. Come on.